abeg make una open una ear if you be married woman wey dey there and you be married man wey dey there abeg open your ear um, eh, i know say una go don hear am tire on top radio for here maybe you go don talk am eh, cheche fit don talk am everybody fit don talk am but on top that woman wey sing that osinachi woman Ehe. After una go dey tell me say ah Nedu is a is a devil. He does not he not like Christians. He not like pa- he not like pastors. All I go tell you say if you be married woman wey dey for the house wey dem dey beat you and you no gree comot um, uh, i no wan talk say rest in peace i will not say that because that's that's too bad all i'm going to say is safe journey to where you dey go

as see dem say dem no dey um, uh, uh, dem no dey force person uh, uh, to drink water if you like drag am go stream you go only drag am go stream you no mm. go force am to drink water It's okay. so if you dey inside domestic violent um, uh, family um, uh, how home then they beat you they don turn your face to panteka bum bum bum bum face beat by moi uh, make, make up artist and you no gree um, uh, uh, comot um, eh, safe journey to wherever you dey go but if you don talk say okay oh, ah this man no he no go kill me oh, and you want you want help no problem uh -huh. we dey here that one to help you help. Oh. we go fit help you uh -huh. then you go just shout that send tombo message or you send me message on top instagram tinedu underscore waziba fm send am to me but abeg pastors wey dey hear me if you dey among those wey woman go come come meet you for house say dem dey beat am you go say go back and pray hellfire is your portion and if you like vex and if you like vex i don't care Kara boss, I'm- i don't care i don talk my own yeah i said it you know say dem dey beat this woman bum bum bum bum you tell am say don worry god just keep praying god will do mm. it hellfire is your portion sir god will change him see dem no dey change person wey dey beat person mm. dem no even change character dem no dey change character na you go decide na you go decide so okay na from mm. the only times wey men dey stop that thing na when like this our sister wetin be her name. golden. like golden as golden dey here na maybe golden don marry. Mm. husband come dey beat am golden dey do oh, the, oh he beat me he beat me one day your husband slap am as your husband give am power wey she dey turn back like this come back with back hand power knack the man back that man go stop.

two days later wey she don get herself midnight na so she carry knife wake the man up say look me if you touch me again i die i go kill you for your sleep ah wetin i talk i go he say the man dey shake he say i go chook you chook you kill you for your sleep till today my brother that man not touch am again. Mm. I know say we men when we don sleep like this now now go to home. Oh. Any man wey any man wey woman stand up to fear dey catch am. Hmm. Forget all this thing wey men dey do bragado bragado. Uh, eh, mm. Na small thing. Na na just tell the man say shebi you dey eat for this house. No shebi na me dey cook your food. Don't worry. You fit poison am. You see all those things fear go catch the man. and you wey be man wey dey beat woman dem suppose cut your machine gun comot because you are not a man you are, you are ntọ that's what you are you know what you are you are twa that's what you are twa that's who you are but anyway make we leave that matter i don talk my own i don talk my own if you get it then they beat you uh, for house you need help we dey here to help you to bring you out of that bondage yeah. where you dey since you know we help yourself my problem is say some people wey dem dey beat then they like to deal with them oppressor leave him he will change he will oh, change. Yeah. one woman said i don't beat her for eleven years ah. and na now she won't take care of she want to take a level anyway agam yeah yeah we will come well i'll give you the update. ngwanu make we enter market once we come back we continue it on top of our backyard we get matter

in two thousand and twelve my papa tell me say he tell all of us say he wan go buy house say make we pack our things keep am say he go how many come- una be we be six five Six. from my papa one the first born na my step brother okay from a different father so when him papa from with your mother yes okay so na six of us dey there so him come tell us say with my mama him come tell us say him dey come and he marry your mama well yes Eh, you dey sure say marry mama well na normal wedding abi you no know that one i sha know say i see wedding picture okay yes okay continue so he he come tell us say him dey come say make we pack all our things keep am down so we him come comot back- say make him go buy the house no Say he wan go call truck wey go carry the load. Say he don buy the house. Okay. Yes. So as at that point we come pack all our load finish, come dey wait. We come he come carry two truck come, two trucks come, mm. come pack our load. Mm. Come tell us make we wait. All our clothes and everything don already dey inside with the prop with our properties. So mm. he said he talk say in they come. na so we dey wait we waited we wait till like wait he evening carry he carry una load yes for the truck yes go where we no know where him go him carry my mama car comot we no know where him go him tell us say him dey come say make he go drop am for the he house carry una load yes carry your mama car yes okay say him dey come say make him drop those things him go come back use him own car come carry us yes so that was the last i heard of we we all heard from him that same day my brothers some of them begin dey go one side my first born disappear the second one go mm. everybody shall go it remain my immediate elder brother and mm. me with where my mama go? me and i don't know where my brothers go okay now so all of them just they go one by one they they tell us say they they come so it can't remain me and my immediate wait elder i don't understand your papa go like today yes na when the brothers begin go when my when my papa number come dey say switched off like how many days later that same day okay that same day because the house wey we dey na na um, the former na okiro younger brother mm. wife police former yes, that uh, yes okay. na him get the house Michael Kiro. so my papa been tell us say him pay for him pay rent for the house and we stay there two years we no know say mm. my papa no pay so they don already give us notice my papa come tell us say make we no worry say him go go buy house say him him don get money now say him go go buy house na yeah. wetin him tell us yeah. so that same day when we begin dey call am him number dey switched off yeah. all my brothers like four of them come comot e remain me and my mom with my immediate elder brother. na who be the person wey na na who be the person wey dey with your mom before your mom marry your dad e e na one edo man my mama leave the man na who be the person wey mama born my first born uh, una first born yes you na second born i'm the last born you're the last born okay continue i dey hear you okay so he come leave uh, na only me and my immediate elder brother come remain with my mama yeah. so we come stay for the house reach the next day thinking say my papa go come back he no come back so the woman come dey tell us say we need to comot for the house say my papa use sweet mouth make am say my papa use sweet mouth uh, collect house for two years say he no pay rent wow. say na because of the relationship wey my papa get with um, uh, my mr michael kiro na im make am allow am stay for house yeah. so um, the next day my brother come go borrow money from person we come go hotel we come go dey stay there he come sell him phone we stayed in that hotel for like i think a week It's close to the house. We stayed for like a week. Then we can't call my papa, can't tell and say we stay so so so hotel. So my papa can't come, can't they tell us say. Eh, oh, say, he still come. Yes. Can't tell us say make we no vex. Say get wetin happen. Say make we just stay for that hotel where we dey. He come pay money for two weeks so my mama come dey ask am say why im dey pay money for two weeks say what Shebi about shebi don go pay yes. don go buy house say what about the house wey im go pay for he say something mm. happen say she no go understand and It's as if that week those weeks were in that hotel my na that time mama come begin dey dey abnormal she go dey she no go dey talk she go just dey look cause after that day wey my papa pay we no see am again mm. so after the money come expire my brother come call am come tell am say whether we, he no dey carry us go the house again mm. my brothers too dey call dey ask us say how far whether we don see my papa dey say we come tell am say we never see am say he just come put us for hotel mm. come pay for hotel where we dey rather mm. so after then after the money after the two weeks elapse the my papa come come come carry my mama go park say make she go her village go stay

pack on things like a week or two weeks? Three weeks because Three we weeks. stayed for one week and then he came and paid for two weeks. Okay. Yes. Okay, continue. Yes. So she no talk anything. She just say okay. No clothes, no nothing. We they do wash and wear. The one way we still wear, now we they wash, they hang. You know, give us the clothes back. So after my mama come go village, I don't know wetin I no come dey hear from am again. Mm. I no mm. know as the thing come take down. So now my auntie come mm. send person make he come. I, me come send person to my my first born mm. my first born i come tell my first born say see where we dey o oh, see the mm. hotel we dey mm. so him come dey talk say our ah, mama don dey behave abnormal for hmm. village hmm. say uh, say whether make we go meet our papa so along the line we come hear say my papa don open beer parlour. ewo. yes. God. Mm, continue, continue continue continue. Hmm. say him don open beer parlour and the come person come tell us where the beer parlor dey uh, and na that same area wey he tell us say he wan buy house, house na uh. there the thing dey so I, as the money for the hotel finish that period my papa no come back me and my brother come dey stay for uncompleted building that year. Mm. so we if you go meet my papa go dey use gun dey pursue us dey tell us say make we comot say no wan see us for. him get gun. yes. how him take get gun na police abi na soldier him be. He has his, he get his own license, but I know saying get connection with police, but he's not a policeman. Oh wow. Yes. Okay. So him come they tell us say make we know. Oh, Abeg, we dey come up enter market. 200 naira pack. Cool. So now welcome back to our backyard. Welcome back to our backyard. Aria um, uh, Golden. Ngwa, continue. You stop where you say your um your una firstborn come meet you. Continue. Okay, so when my brother come come, he come dey Took your mouth the from the mic. hand. Uh-huh. Okay, so when my brother come, mm. he come dey tell us say make we go my papa place. Say no know where the remaining. Everybody just scatter. So that's in beer parlor. Yes. Okay. So when we come go there, my papa come dey use gun dey pursue us. Say we no comot. Say he go shoot us. So we come dey ask am say what of our clothes and the house wey he say he wan buy him say he no owe us anything say we don be adults and that time i be eighteen years Mm. So he can't tell, I think 18 or 17. So he can't tell us, say, I don't be adult, say, nah, now my mates, they, they marry. So I don't wish to go marry. Go marry. Say, make I go marry. So now so we come the waka waka up and down the my my that my first born he leave us come comot for that place like that so now me and my brother come dey roam that place so now people come dey talk to my papa dey tell am say make him find where we go stay say e no good as we dey see us dey sleep for building up and down so my papa come carry us go idimu mm. for council come rent one get one house wey be like barracks wey dey be like up to maybe thirty or forty people inside mm. come go collect one room for there come tell me and my brother say make we stay there come give us uh, come buy this student mattress yes. put for there come tell us say he buy wrapper or i don't know where he from bring that thing sha say make we use cover the window say make mm. we hmm. stay there first say make him make arrangements for where we go dey stay na so me and my brother begin stay there for like two years. wow yeah so after that two years that period we dey go dey meet my papa but he dey always dey chase us comot. so wetin una come dey do for the full two years. we are not doing anything most times my brother go just dey do small small work dey bring money. Wow. Una no go school, nothing. No. And that, and that time, my mother dey village. Yes. And una not see una mother. No, we didn't see her. Una not follow her talk. No. Wow. Okay, continue. So after that, almost that two years don reach. So I come dey tell my brother say make we go find uh, make we go meet my papa again say make we beg am say if there is anything we did to him make him forgive make him forgive una So we come go there, him come dey talk say we no do anything, say him wan him just wan dey on him own, say he no want responsibility again, say he don tire. So we come dey tell am say okay how we wan take reach her mama, na you send am go village now, we Yes. no know where exactly Yes, she dey cause they yes, say she yes, dey yes. room. Yes. So I come my papa come give us um money say make we enter motor go Mm. find my Your mama for mother, yeah, village, say yeah. say shebi we know her village, I say yes. Wh- Where una from?

so that period now i come call my aunty i come dey ask my aunty say whether she know where my mama dey she come say yes say she dey her house mm. but say she go carry am come back to lagos cause my aunty get house for first stack mm. so na there my mama come dey stay with my aunty so my aunty come dey use um, they come dey she dey carry am dey go hospital yes. she dey give am spiritual these herbs wey dey dey do she dey do both of them the same time her she no dey get well mm. so at a point she come no dey she no dey remember anything again hmm. if, if she see me like this she fit no recognize me she go dey call me another name mm. and na that time wey my papa leave us na im that thing begin dey What happened to her? Yes. So make, let me make I just move to the recent one will be 2017 because if I talk talk talk talk the matter Continue. plenty. So after that period I come dey like shuttle from friend house up and down like that like that dey do small work. So in 2017 my aunty come in 2016 my aunty come talk say she don tire mm. say why my papa go abandon my mama like that and my brother say they no even dey come dey check on my mama mm. Mm. so she come tell my mama say make she go so na me go go na me go carry am carry go my brother place that place wey we dey stay for council wey yes. i tell you say my papa give us yes that my first born come come there come go dey stay for that place after oh. we comot cause me and my brother comot for that place. Oh. so that my first born and that one na uh, well sha he sha go there go dey stay so i i know say na there him dey i come carry my mama go drop for that place that same one room o. Oh, mm. in 2016 so my mama stay there till 2017 my brother come pack with him baby mama and him pikin leave my mama for the room tell my mama say the same thing wey my papa do but this that this the person wey do this one no be my papa pikin o na my step brother from different Okay, papa but na okay. the same thing wey my papa do na him na him dey do again Yes. because he learn am from your papa now yeah so he come he come leave my mama for there he collect her phone leave her for there so i come dey call my mama number the thing no dey go i come say make i go there go check her that was like the ah the people wey dey live there tell me say na like two or three weeks ago wey my brother pack comot wey dey no see am again hmm. so after after that one i come call my brother i come tell am say why you leave my mama for there he come dey tell me say eh, say whether i no know as my mama dey behave say he don tire i come say no problem that period me and person dey stay and we don agree say we no go dey carry family member or friend dey come They the place come because the na house self wey una dey stay. contained Yes. uh-huh. so i no fit carry am go there and i hold small money that time i come carry my mama go stay for hotel because i no know where i wan carry am go my aunty don reject don talk say make we no carry am come again and i no fit carry am go my papa side so we come dey stay for hotel we stay for the hotel for like two or three months or thereabout i i dey call my brothers during that period say i dey there some of them go tell me say say as i don dey there say make i begin dey do ashawo work say god mm -hmm. don give me breast and yansh say make i no allow uh -uh. waste yes ah uh -uh. yes so say na wetin your papa dey tell you no be my papa my brother your brother yes sorry Mm, I see your papa na mistake. my brothers now. Yes. Hey, whoa. Mm, say God don give me body. Mm. Say make I no allow am waste. Say My mates don dey drive motor like this say make I go dey do ashawo work from there say if I dey do the ashawo say from there I go dey pay money for the hotel where we dey mm. stay mm. so I come call my aunty again come begin dey beg am say I no get where I wan stay and say my brother don leave my mama comot that period first she begin dey vex dey tell me say what my brother dey do like come tell her say me i no know and i no know where i wan carry oh sorry no vex our advert just dey jump jump we dey come back make we rush enter market we dey come back just wait welcome back to our backyard welcome back to our backyard make we go back keep your paper uh, uh, make we go back um, uh, golden oh yeah continue we dey hear you talk to us okay so fast forward come now fast forward come now Sharply. now Okay. he, here where you dey now um um um where your mother dey now She's with me currently. she dey with you now Yes. you okay would that your would that your friend house No, my auntie at that period, my auntie, excuse me, my, that period, my auntie come later give me money, make I take rent

So e get as that in place be na room and parlour. You go first enter the passage mm. before you see another door where you go, where you go use enter. Mm. Na that passage na him my mama na him keep my mama make e dey sleep. So I I you know they give am food, you know they do anything. so mama go just dey na. You get wetin your mother do? To the best of my knowledge, I don't know. Hmm. I I don't know. Oga fire fire. Eh, so I I no fit leave my mama for there so I come dey stay for the passage with am. I come go carry my mattress. And your brother go waka pass una. E dey match the mattress. E dey match am. Ah. e dey match the mattress then him and him girlfriend dey go enter they no dey give us food they no dey give us water to baff so i dey fetch ah. water outside e get one public uh, toilet hmm. wey the church no no be public toilet na the church toilet cause church dey inside the compound hmm. so the toilet the, the, eh, na the church get am and bathroom so na there hmm. we dey baff dey go toilet so after a while i come meet am say whether we do anything to am wey no wan make we enter im place he say nothing Mm. sometimes sef he no go even talk to me later he come dey tell me say make we comot say he don tire say we dey bring disgrace for am say i don carry mattress come put for there like say that passage na house i come tell am say then open door make we enter open door make she dey there because you know say i no fit leave am if you if you leave am for this passage she no go fit dey on her own because she doesn't know how to do anything for herself anymore. Mm. so e no gree i come that was the period i come call my aunty i come dey beg am i come call am on video call cause then my aunty dey us So I come show am where my mama dey and wetin my brother dey do. So she come send me four hundred thousand say make I use am go rent house. Uh, yes, rent house. So I come she come dey ask me say which kind of house I wan find. I tell am say na self-contained I wan find since na me and my mama. Aunty insist say no, say make I find two bedroom or room and parlour. I come tell am say the money e no reach. Is, no, then as I then e go reach but no be na old house for mm. that house. Uh -huh. mm. So I come tell her say I no wan use the whole money rent house. Mm. She say no, say if I no do wetin she dey tell me, say she no go dey assist again. Mm. I come go rent the room and parlour. My aunty tell me say she go dey support with house rent, say she go dey give us half. After that one, na the last wey my aunty do. He come leave me dey hang for there. Na wetin I come dey tell my brother say I tell them say my aunty give me money for

He he come dey tell me say shebi I know say how him baby mama dey do say if she take alcohol cause me sef I know say the lady get problem be like say na spiritual problem wey dem dey use call people from all this Liberia Mali if they born outside they go make them dey get scores scores so they go dey misbehave till you send them back with their pikin. na so people for that side dey do so the thing come dey worry the lady so he come tell me say shebi i see as she dey behave say mm. he dey beat the pikin this and that i say okay no problem how long she go dey say a month say he go just say he go he, when they work na there he dey stay. and the girl still dey stay with una till now. the lady she ran away Um, with the pikin. no no your no, brother no, no. pikin. no she, the, her daughter my niece is still with me. na na na na dey ask say the pikin still dey with you. yes the pikin still dey with me the mama comot last. but your brother dey come back come see the pikin. he dey come before but now he dey hard am to come he, the day wey i no dey na him go wan come because he know say if he, if i see am i go tell am say make he carry the pikin he came last he came on i think on

but na your family regardless now um the matter don dey where e dey now so wetin come make you carry am come our backyard wetin you wan make we do for you on this issue. i sincerely i no know wetin i wan do because i i no wan talk say my mama don be liability but i don tire. Um, now as you don tire now mm. wetin mm. wetin you wan make we do. as e stand now accommodation problem dey for two years now i never pay rent the landlord. where all your brothers dey. my immediate elder brother they don marry am then the first See, one. they don marry am. because because when you See, marry. they don marry am. when you marry na woman suppose come meet you for where you dey. Eh. but na him go port harcourt go dey live for the lady for the girl house. so that's how they talk say they don marry am in, and he no tell us when he marry even when he born when he still dey lagos that time they no carry pikin come show my mama na my papa dey go show because they dey feel say my papa people dey popular say he still hold money they dey use my papa dey make mouth say my papa is being my father is being iwobi and all that thing so they no dey they no show my mama the pikin and when he marry he no tell us he just pack him things relocate go the girl go dey live for the girl papa house na him make me talk say they don marry am. they don marry am. so all your brothers dem dey. Hmm. but dem don yes, abandon but the second one i no know where he dey since like one year now i never see am but he dey come but he come he dey come my house come see my mama but all of them dey always dey come fight me or beat me. Uh -uh. like my my third born he came march twelve on a Saturday so him dey always dey come with different ladies dey go come e be like say him dey tell dem say him dey feed me or him dey pay house rent so I dey always dey keep quiet dey no go greet me no go talk to me so this last one wey happen march twelve I come ask the girl wey him carry come say whether she no sabi greet you enter person house you no greet me my brother sef no talk to me and I sure say na person wey be say I senior cause I see am well well na small girl my brother come tell me say if I no apologize to the girl say he go beat me so my mama come dey tell me say make i ignore am i now ignored the next thing he started dragging me and pressing me and beating me so i ignored him i still went away that day the clothes wey i wan wear go wedding he tear am for my body the person wey wan help me zip the clothes he beat the woman join i fit even still give you the woman number cause na my neighbor and the woman get belle. now uh, my question is and I'm, I go I'll be honest with you. Okay. We no dey raise money for our backyard. Okay. Except person decide to say okay oh I wan help these people. We no dey we know wetin we dey do specifically for the show. But my question na say e get wetin your mama do e, regardless whether e do or e no do e get wetin your pa e, eh,

okay go on um, uh, um, uh, um, green you, you know wetin go happen eh? yeah you know wetin go happen eh? we go go we get we get small time to go break so make we go market break mm. when i come back if i have to call you i'll call you or call another person no no I, you know why i need you to call me yes you know why i need you to call me yes eh? now I need you to I need my sister to state what she wants basically. Okay, okay, okay, good. Then yes, then then, then then yes, because the truth is well the- wo- make we make we make we leave wetin wetin pass under under bridge make e be water wetin don happen don happen what we are looking for is to make things better so we're gonna call you back we'll come back from break then we'll look for how to forge ahead to make things better is that okay All right, that's fine. That's fine. all right thank you my Well brother done. and we still dey here with golden golden you don hear wetin your brother talk Yes. talk wetin you wan talk Now, now you can talk

I can still drop the woman's number that he beat. She will, she, will, she saw the full story. Where Green beat? Yes. Hmm. I will call her the woman's number. She's my neighbor. He beat the woman. He beat the woman. The woman, the woman husband can't call police for me. My brother can't run come out. He did not wait that day. This What's same make person, beat the woman? the woman wan enter the house come help me zip my cloth wey i wan wear comot my yes. brother say make she no enter she come dey tell my brother say no be you rent this house say i never see you for here before i don yes. know you how yes. can you tell me not to enter a house i been entering since

cannot get business to your papa mo just leave am e don make him dey where him dey mm, don kawasaki e don e don waka make him dey where him dey we i wish am well for whatever him dey do we wish am well we no dey vex for am eh, na him sit down na him comot machine gun na him uh, poor akamo mm. na him born pikin na him eh, eh, to uh, to why you dey laugh na him poor akamo na him na him poor akamo now born six children you five. reach five be born five children mm. you come see say okay o oh, children wey you born when e be say you as a father suppose train your children to go school mm. after school then leave them make them take care of themselves you you run comot for road mm, park park comot no it's okay na you na wetin you wan do na you do am na you decide we no vex for you we just wish you well we say god bless you for the good thing wey you do amen now whether green dey right abi you dey right whether green dey wrong or you dey wrong or all your other brothers dey right or wrong e no e matter and at the same time e no matter hmm. now no be time to dey lay blames as far as i'm concerned because if we say make we dey talk blames right now matter go full basket if we say make we dey trade blames e go plenty wetin happen don happen now how do we how how how we go take go forward how we go take move forward because obviously e dey clear say una family quarrel dey una no love una sef Cha cha. una no love una sef na im be the truth i go call green again e be like say send a message. eh he send message now. they don bam. they don bam so he he no do nin. Mm, no do. we go call green una go and as we dey call i no want oh you do me this one you no do me green you dey hear me. Yeah, I can hear you. now my brother you abeg i no i no dey like hear myself comot comot for where the radio dey just comot. Yeah, I'm listening. now you do the one wey you do your sister do the one wey she do now this l- golden here wey wey wey wey be you feel say she get some attitude or not or which attitude this girl alone alone don dey take care of una mama according to wetin she talk hold on hold on according my brother chegworo now chege kankwucha now you will talk according to her she don dey take care of una mama for years according to her now the truth is whether na once in six months una dey contribute una own abi na once in ten years e don pass e don pass now ah time market again o go soon go market o. Mm, na just like how many minutes. now um, uh, uh, uh, uh, na lasting solution we dey find now so green wetin you go do for me as we dey go market eh biko call your brothers make una agree on something in the next three minutes i go call you back then una and um, golden. i don't know if if if, if it's Nedu that is handling. Na na Nedu dey talk. Na me dey follow you talk now. Baba Baba listen. Baba wait now. Baba time not dey. I'm not I'm not going. Baba I get seconds to go market. I get oh, Jesus. I have seconds to go on the on on on, uh, on commercial. So I beg I go call you back. But I beg make una agree on wetin una go do. Why we go commercial? I have a solution. That's eh, we dey co- eh, then I go come back. The way she's brought it to line All right, that's fine. Uh, you see, okay, now you have if you get solution, eh, I go call you back for the solution of waiting you get, eh, so that we go move forward from this matter. Then if na make una two meet una self, una go sort am out. But make we enter market once we come back, Listen, we continue. Oh my brother, chill now, dear man. oh i think say i wan go market i wan go market you see dey talk we dey come make we enter market biko we dey come back. except na my eyes na im no dey do me well. from na big boy. you are a big boy. big no, boy. your eye no dey do you anyhow you see clean. you are a big boy. big fine clean boy. you are a big fine clean boy. clean mm -hmm. in. but, uh, clean boy green from what i can see on your page you are a very fine clean boy. Mm -hmm. you understand you living in a fine house. Mm -hmm. but i hear say your sister according to wetin your sister dey tell us now say you- say you for her house for two years now they never get light they never fit pay light bill for two years your mama rashes full her body no be light they don disconnect us because we Oh. no pay house rent and he know oh I wow never pay They rent. dis- yes they disconnect the Eh, water okay. disconnect the light and he know because he dey come there

which kind Collect family sneakers, that should get friend. no sneakers my shoe he come give him girlfriend ah, so my niece ah. na him come dey tell me him pikin na him come dey tell me say my daddy took your phone and your shoe he gave it to aunty mary. oh tokolo. Hey. Uh, Green send me WhatsApp message say I will be driving out soon. They do. I don't like this call. Leave my siblings. But why uh, you get other siblings now? Not only you will go talk to now. Mm. Green, no worry, we go call you. Make we call uh, Uche. If we fit talk to Ram, fine. If we not fit talk to Ram, then we come back to you. but the thing is na lasting solution na we also dey find now wetin um, eh, um, eh, golden why you go like make we call um, uh, who be married to Obi? Now one of him brothers too. One of our brothers. Now the one we senior this green. Waiting mm. with the column for. Waiting for column now. Waiting go do for us. I'm gonna call the bride. The bride no pick. Uchenna. Uchenna. Uchenna now the one we picking in my house.

na their papa he no handle the family well their mother of no course. do anything obviously their own sleep i'm so sorry to say no they no the, the man no wan take him responsibility hmm. he come leave the children everything come scatter no love among them you understand so yes. the boys keep after the step of their father

because if you continue to say this one you do me this this one you do me you will dem no go go yes all right thank you very much ma i don hear am if we dey continue dey say go front go back e no go go now golden i wan ask you wetin you feel say before we call green wetin you feel say be the solution to this whole thing just tell us wetin you feel say be the solution to because as e dey all your brothers don face their front all of them don face their front in fact as e dey so now you're on your own mm. I make we just face the make we I, I don't know true, I, I'm, I'm correct me if I'm wrong go oh. no, as right. it is so now you're on your own hey, eh, if anybody you dey do your own thing if dem bring anything fine if dem no bring mm, you don already hold am for your mind now i can understand where you dey come from the burden of you not being able to have your own life, life yeah. for the past years your youth don uh -uh. don almost go because of say you dey take care of uh, your mama wey suppose dey take okay. care of you na you dey take care of your mama you know years no be you see i know you dey here dey cry i know i understand so the thing is the thing is wetin you feel say be the thing

they will tell me go and look for when I finish. They, it will end up in story. Is that I remember when you did me this thing? Remember when you did me this one? There is none of them from beginning to the end. We go talk say and they never benefit from me in one way or the other because if they get issue if they come. but no be about benefiting from you na about una mother. your mama na we dey have na about your mother. okay about my mother now i've told them

It's okay. I won't go for that. Let them please. What I want is let them take care of my mom. Let me face my life first. We go, we go, we go, we go call or we go we go begin call, we go call we go call Green back. Um once we come back from this quick short message, uh market, we go call Green back. Then here we think go talk. If we have to continue this issue on Monday, we'll mm. continue. We'll, we'll continue. Uh, but we'll come back, make we enter market. All right. All right, uh 95.1 was Zobia from Lagos and that was the and uh Uh, still on top of our backyard. Uh, we will just try reach out to Green Iwobi. Uh, then from there, uh, we know how we take begin press the matter. Don't forget, say when it knock 11 o'clock, uh, we'll begin carry our kaya, uh, come out for inside studio. Um, Gordon, uh, I got to do be ask you uh, one question before we come out, and uh, uh, he ask you say wetin you truly want and then you come talk say uh, you go wan make your brothers begin take care of your mama abi make i bless your mic off. okay you hear me. we go yes. we go try call we go mm. try call your brother um, Uh, we go try call Green again. Green, if you dey if you dey hear us, ah, uh, Green call not dey connect again. It be like uh, in the drive. It be like saying the drive network not dey. Um, um, in the light of in the light of some kind informations we will get, uh, we not go like share that information for mm -hmm. obvious reasons. Mm -hmm. But the truth is, as the matter don dey where e dey, Green, if you dey hear me, um, abeg call your sister call your sister the thing wey una go fit do for una mother abeg make una help do am uh, we go still visit this matter briefly on monday but the thing wey una go fit help take do for una mother uh, abeg make una do am now your sister dey ask for say she no want anything she just want make una get nanny get a house for the, your mother get a nanny for her then make the nanny dey take care of your mother then while un, uh, she fit live her own life mm-hmm. fit hustle for herself and take care of her own self because how old you dey now. twenty-nine i'm i'm not gotten to twenty-nine i'll be twenty-nine by november. and you don dey take care of your mother since you be twenty-four. yes since two thousand and seventeen. since wey she be twenty-four na she don dey take care of una mother so mm. obviously she never fit live live her own life okay green say make i call am now so green i dey call you back now uh, uh, e get some things wey i no fit maybe na off air but more i call you first of all uh, some of the things na off air i go tell you but for now make i follow you talk the one wey i go follow you talk green Yeah, hello. Yeah. So um, uh, e get some things wey me and you go talk after we go off air. You hear me? Uh, but for now, for now, for this one, wetin be the thing wey you go fit do to assist your sister? Because she Yeah, say she say um, wetin she she want now. Say she not too need anything from una. Na just say okay, o, get place for your mother, get nanny for her, so that she she can face her own life. Uh, she's not getting any younger.

and and if you notice i clearly told you say i go call you off air for some kind talk no make me talk am on air no make me talk am on air with this way wey you dey go with the conversation no make me talk na respect i dey respect you mm-hmm. and your entire family na make me no wan talk some kind talk so abeg no let me talk am so no be voice wey you dey raise e no work now eh, tombo is going to follow you up

if you want assist them send them to them um, uh, so that uh, they send message to them so that we go know how uh, we go take pass on the message mm. to wow. to her for now we go keep quiet hand over to ra on top market runs not go anywhere